Кул юу урыннарында сабын, антисептик, кулны киптергеч яки инде одноразовый салфетка, бер сөлге бөтен поварга да һәм бөтен кибетчегә дә бер сөлге булырга тиеш түгел, чөнки ул пычранып һәм инде ул чыланак булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә трудовой коллективта бер генә кеше авырган очракта да без эпидрасследование белән чыгабыз һәм инде административ чара күрелә. яки шул ук вакытта административ чарада эшмәкәрнең деятельностен туктату буенча судка документ та китәргә мөмкин. Шуңа күрә инде минем сезгә ассызыклап әйтәсем килә, басым ясап, шушы булган элементарь әйберләрне тиешенчә үтәп, үзегезнең коллективыгызда, эшчеләрегез арасында бу авыруны булдырмый калу мөмкин һәм, Халык арасында безнең бит инде, без рекомендовать итәбез массакүләм мероприятиеләрне үткәрмәскә һәм инде безнең бит инде чәй эчү нысы бар, эшчеләр җыелгачтан бигрәк тә инде базар территориясендә дә Махсус су һәм кайнар су белән, салкын су белән тәэмин ителмәгән урыннарда, эш урыннарында чәй эчеп, күпләп бер-берсе белән чәй эчү булырга тиеш түгел. Менә шушы коронавирус инфекциясенең гына түгел, безнең өске сулыш юлларының вируслы инфекциясе дә, пневмония дә бактериальный һәм вирусный этиология бара, шуңа күрә ул вирус, Таралу куркынычы зурырак. Мин инде сорар идем, һәрбер җирлектә халык белән аңлашып, һәм инде олы апалар да кибеткә киләләр, алар да менә шул социаль расстояние метр ярым, ни өчен, чөнки маскадан файдаламаган очракта вирус метр ярым ераклыкка хәтле очып барып җитә алмый, ул авырлыгы белән җиргә төшә һәм инде өслектә дә калырга мөмкин. Шуңа күрә без метр ярым расстояниене именно шушы раннан сакларга, үзебезне саклар өчен һәм инде үзебез башкаларны зарарламас өчен. Аңлатып, матур мөгаләмәдә эшләнсен иде. Форсаттан файдаланып тагын әйтәсем килә, безнең 294 нче Федераль законның Сигезенче статьясы буенча, часть перваяда һәрбер шәхси эшмәкәр, юридик зат, үзенең эшен башлаган вакытта, төренә карап, шушы статьяда күрсәтелгән, безне уведомлять итәргә тиеш. Ләкин без кайда магазин ачылганын да белмибез, кайда нинди кафе ачылганын да белми калабыз. Статусларга, интернетларга куялар. Утыз меңнән штраф каралган алар өчен, шуңа күрә инде һәрбер эшмәкәр, без инде налоговыйга да җиткергән идек, үзенең деятельностен башлаган икән, башлаганда безгә килсен инде. Без аңлатып бирәбез һәм шул ук вакытта ОГВЭТта буенча нинди төр эш төренә карап сайтка кереп электронном видеда уведомлять итәргә мөмкин. Эшмәкәрлек деятельностең кайсы урында, нинди адрес буенча, нинди төренә карап, сәүдә предприятиесе, сөт, сөт продуктлары, ипи җитештерү, шул ук вакытта җәмәгать туклану предприятиесе, шиномонтажлар, алар техник хезмәт күрсәтү, бөтенесе дә һәм. строительство буенча эшкәртү сәнәгате тоже төренә карап, алар уведомляться ителә һәм шул ук вакытта такси хезмәте күрсәтү буенча да. Налоговыйдан алынган опбыт буенча безнең үзебезнең кодлар бар, шуларны язып, ике экземплярда ул бушлай электронном видеда җибәрергә мөмкин, почта белән дә, әгәр дә инде безгә китерсәгез, без курьер аша Чаллыга Үзебезнең управлениегә большая, город Казань улица большая красная 30 ка почта белән дә җибәрергә мөмкин. Әгәр дә ул уведомление китмәгән икән, без тикшерү барышында ачыклыйбыз икән, административ чара 19 да 7 кешенче беренче часть буенча административ чара күрелә, мировой судка җибәрелә. Шуңа күрә, хөрмәтле эшмәкәрләр, Үзегезнең кибетегезне япкансыз икән, яки деятельностьны туктаткансыз икән, тоже уведомлять итәргә тиешсез. Чөнки сез, безнең бит инде хәзер тикшерүләр әзәйде. Быелгы елда инде безнең крупный бизнес һәм шул ук вакытта безнең район буенча хастаханә генә калды планнан калган. Барлык образовательный учреждениеларда һәм инде шәхси эшмәкәрләрдә планлы тикшерүләр бетерелде. Безнең тикшерүләр риск-ориентированный подход буенча, бу нәрсә, бу үзегезнең деятельность буенча сез нең шушы хезмәтегез вакытында күпме сез эшче тотасыз,

Һәм инде тикшерү барышында булган административ чаралар да риск менә бу риск ориентированный подход шушы деятельность аркасында авыру килеп чыгу куркынычы һәм инде халыкка зыянлы хезмәт күрсәтү мөмкинлеген күбрәк була һәм инде алар рискны өскәрәк күтәрелә һәм Тикшерү кыратмсты артырга тиеш, артырга бар да шул вакытта. Шуңа күрә инде без аларны справочникта һәрдаим яңартып торабыз. Шуңа кемнәрнең кибетләре ачылган яки булганнары ябылган, зинһар, сез Актанышка төшми тормыйсыз, маска һәм инде саклану чаралары белән безгә килеп, Яки инде телефоннан, онлайн да без кабул итәбез. 3962 телефон приемныйныкы. Данныйларыгызны җиткереп һәм уведомлениеларыгызны җиткерсәгез иде.